Inini testimony yangu yakamira yakadai so ndakafirwa nemurume amwene wangu achizoenda kusouth africa pamba pachizosara vana vasingarare muchavarangarira here ava shuwa shuwa muri kuvarangarira zvakanaka here kaiti ndikutestimony yavo kuti yakamira sei Amen.
Haa nhasi ndine mufaro. Amen. Haa Mwari wakanaka inini ndakaitirwa zvakanaka. Amen. Zuva randakabva panapa ndichienda kumba ndakasvika kumba ndikati haa wana wangu nhasi tikurara mumba tatisingarare mumba tichirara kwasisi. Wana wakati mama shuwa ndikati ngatirarei. Takapinda mumba. Tikarara hapana chakaitika. Kusvika izvezvi hapana chiri kuitika. Saka ndinongoda kutenda Mwari waapostle anga timubatsisisei. Inini yanga iri first time yangu kusika panapa. but kubva musiwo ndakangotsika kahwani asi zvangu zvakaita nekutenda zvako zvinoita amen wonderful man of god uh, Our sister in Christ wants to thank you, man of God, for the prayers that you did for her last week. She was here last week, Prophet.

Said, what kind of a woman makuseni is manheru this? makuseni manheru Is she always carrying bags morning, evening, vakatakurana morning, evening? nemikwende Ha? Zvandinetsa kuti ko mudzimai rudziiko wekuramba akati bhegi makuseni, bhegi manheru, bhegi makuseni, bhegi manheru ndikati regai ndibvunze kuti chii chiri kuitika nhai amai? this troubled me so i had to ask you hanzi chii chiri kuitikawo mabhegi haya Ichokwadi munhu waMwari zviri kuitika. its true man of god that is happening Inini murume wangu akafa 2024 akafa nekubaiwa nebanga saka takazonomuviga kumusha tanomuviga kumusha ndine pamba pataigara nemurume wangu patakatenga asi amwene wangu amai vake wakabva wati ndaitumbira mwana wangu mari ndiri kusouth africa saka ibvai pamba ipapo Akandisiya ndine vana two ndovandinavo saka hama dzakazosvika pakuti hazviiti ngavagare ipapo asi ndichigara ipapo amwene wangu wakazosimuka wakadzokera kusouth africa tasara munhu wamwari handina rugare vana havarari vanenge vachingovhumuka usiku hwese vachichema vanenge vachingoti mama tiri kuona nyoka mama tiri kuona mazizi pamba hapararike pamba hapagarike izvezvi kana amanheru handigare nevana pamba ndinotonorara kumba kwasisi wangu ndokwandinoenda kunorara handina kana rugare munhu wamwari ndosaka ndatouyawo kuti muzondibatsira

every night man of God please help us
Hallelujah kune vanhu vasinganyari kune hama dzisingadii muri kuda kunzi mutize musha ndokuisirwa shiripiti rakadaro Zvino kana vazukuru vakanogara musango vakazokura vachakutorai saambuya here mukatandanisa vazukuru kuti hayi bvai pano pakuzokura kwavo vanozokutorai semunhu akaita sei ndinoda kutenda kuti murume wako wakasimudzirwa mhepo kuti afe. Munhu akanga agadzira tsoro dzake dzekuti akafa ndichabva ndati ndakaisawo mari yangu papi? Saka ndokutobva kwaakaita kuSouth Africa obva auya. Zvashaya basa mwana afa Kwaakudzokera futi kupi? KuSouth Africa. Haleluya. Musazouraya hama dzinoshanda munofa nenzara. Varoyi vakapusira pakuti vanouraya munhu wacho anoshanda. Mota yemunhu iyo chero mukamuuraya hamumbofa makafamba nayo two years mota iyi kana muridzi wacho asipo imba yemunhu chaiye amunochiwa nhasi kuti imba yake yakanaka iyo akafa hamupagari zvakanaka munotozongozana maa kuti ngatitengese Hama dzinoenda mberi dzinamatirei. Zviri nani kubenefita hama ichirarama iri mupenyu. Na osara maakuisira madzombiro vazukuru kuti vasarare manje. Vatize musha. Waakubara futi ruvengo navazukuru. Vanhu vanofanira mangwana uchachembera ka. uri papo pamba pacho kana tikakusiira uchachembera hakuna achaya kuzokucherera mvura e, zvandoda kuti muite pavana vese vari kunetsa vasiri kurara zvakanaka pamwe chete nemi munenge makasiirwa shura pamba saka shura e, nderekuti kana kukangodoka ratotanga maakuona zvinhu zvisiri zvo muchididididi maakupesera maakutama maakutakura bhegi muchimboenda muchienda muchimboenda ndongokunamatira chete navose vari kuona mashura kwavanogara tobva takunamatirai tinonamata muzita rako ishe jesu kristu mwari wamasimba nhasi tinorayira mhepo dzekuona zvakaipa kundwa nemuzita rajesu tinotaura mashiripiti matsvene kuona hope dzakaipa ngakubve paari nezvinhu zvinofamba pamusoro pemba ngazvikundwe nezita renyu jesu muvakomborere nekuvaitira zvakanaka amwari nyasha dzenyu dzigogara navo mazvita henyu mweya mutsvene